Bore da i chi gyd. Gobeithio bod chi gyd mewn hwyliau da ac mewn iechyd ac yn cadw'n ddiogel yn y cyfnod anodd yma. Gadewch i ni ddechrau gyda gair o weddi. O dad, rydym yn dod atat bore yma eto yn ostyngedig. gan erfyn am dy gariad a'th faddeuant. Boed i'th nerth a'th gariad yn cynnal, yn ninyn ein gwendi dan dryswch mewn cyfnod heriol tu hwnt. Fe wyddost ti am ein beie, ac fe wyddost am ein gwendide. Cynnal ni, a nertha ni, gan fod yn gefn i rai sydd yn dioddef o'r haint diweddaraf yma. a rhoi dy ysgwydd dan faich y rhai sy'n galaru ac yn hiraethu. Oed i'n haddoliad bore yma fod yn fodd i leddfu doluriaid, i ysgafnhau beichiau, ac i'n hatgoffa bod yr Iesu eto'n fyw. Amen.

Peidiwch cynhyrfu, meddai Iesu wrth y disgyblion. Credwch yn Nuw, a chredwch yno fi hefyd. Mae digon o le i fyw yn hi fy nhad. Byddwn i wedi dweud wrthoch chi os oedd hi fel arall. Dwi'n mynd yno i baratoi lle ar eich cyfer chi. Wedyn dwi'n mynd i ddod yn ôl, a byddai'n mynd â chi yno gyda mi. a chewch aros yno gyda mi. Dych chi'n gwybod y ffordd i ble dwi'n mynd. Ond arglwydd, meddai Tomos, dyn ni ddim yn gwybod lle rwy ti'n mynd, felly sut allwn ni wybod y ffordd yno? Fi ydy'r ffordd, atebodd Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwyo fi. Os di chi wedi dod i fy nabod i, byddwch yn nabod fy nhad hefyd. Yn wir, di chi yn i nabod e bellach, ac wedi i weld e. Arglwydd, meddai Philip, dangos y tad i ni, a bydd angen dim mwy arno ni. Atebodd Iesu, Dwi wedi bod gyda chi gyd ers cymaint o amser. Wyt ti dal ddim yn fy nabod i, Philip? Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i, wedi gweld y tad. Felly sut allu di ddweud, dangos y tad i ni? Wyt ti ddim yn credu fy mod i yn y tad, a bod y tad yno fi? Dwi ddim yn dweud pethau ar fy liwt fy hun. Y tad sy'n byw yno fi, sydd ar waith. Credwch beth dwi'n ddweud. Dw i yn y tad, ac mae'r tad yno fi. Os ydy fy ngeiriau i ddim yn ddigon, dylech chi o leia gredu o achos y pethau dwi'n eu gwneud. Credwch i fi, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi yn gwneud yr un pethau ag ydw i wedi bod yn ei gwneud. Yn wir, byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy. Am fy mod i yn mynd at y tad. Bydda i'n gwneud beth bynnag gofynnwch chi am awdurdod i'w wneud. Fel bod y mab yn anrhydeddu'r tad. Cewch ofyn i mi am awdurdod i wneud unrhyw beth, ac fe'i gwnaf.
Yn ystod y cyfnod anodd a gwahanol iawn yma. Rydym wedi clywed llawer am ofn pobl, yr angen i gysgodi, yr angen i fod o gymorth i eraill, yr angen i ddangos cariad at gymydog. Beth am y cyfnod ar ôl i hwn fynd heibio? Beth am y ffordd ymlaen wedyn? Beth wnewn ni? Mynd yn ôl i'n hen arferion gwael? Dychwelyd at ein gorbwyslais ar bethau materol? Cario ymlaen gyda'r ysbryd o gasineb oedd wedi brigo i'r wyneb llawer ry aml yn ddiweddar. Wedi cyfnod pan fo'n meddyliau ar ddisberod, pan byd wedi droi ben i weired, bydd angen mynegbost. Bydd angen rhywun i'n hargyhoeddi bod ystyr i fywyd, bod ffordd ymwared. Rhaid i'r un sy'n ein tywys, fod yn sicr ei draed ac yn gwybod y ffordd. Mae yna stori am ddringwr yn benderfynol o ddringo cadwyn o fynyddoedd i gyrraedd yr ochr draw, a mi aeth ati i chwilio am arweinydd, gaid, tywysydd. Gofynnodd i'r tywysydd cyntaf ac fe atebodd hwnnw, o, rydw i wedi bod ar rhan o'r daith ac dwi wedi cael gwybod pa ffordd dylen i fynd mlaen. Na, Nid y tywysydd hwnnw oedd angen ar y dringwr. Mi ofynnodd un arall, ac atebodd hwnnw, Rwyf wedi bod ar gopa un o'r mynyddoedd, ac rwyf wedi gweld y llwybr i ni angen. Na oedd ateb y dringwr yr eildro. Ateb y trydydd oedd, Wrth gwrs y mod i'n gwybod. Yr ochr draw i'r mynyddoedd mae nghartre i. Rydw i wedi gwneud y daith droion. Hwn oedd yr ateb roedd y dringwr yn chwilio amdano. Roedd hwn wedi cerdded y ffordd ei hunan, ac wedi cyrraedd ei gartref. Dyma neges yr Iesu i'w ddisgyblion ac i ninnau heddiw hefyd. Heddiw yw'r sil cyntaf yn dilyn dyddiau i'r hafael, sef yr Iesu yn esgyn i'r nef, yn myned o'n blaen ni at y tad. Y mae i ddyrchafael Iesu arwyddocâd dwfn. Nid bod Iesu wedi'i godi yn llythrennol oddi ar y ddaear i ryw nefoedd bell uwchben, ond ei fod wedi ei gymryd o olwg ei ddisgyblion, ac wedi dychwelyd i ogoniant presenoldeb dwyfol. Nid yw mwyach wedi ei gyfyngu i le nac i amser arbennig, ond y mae ar gael i'w ddilynwyr bob amser ac ym mhob lle. rhaid cofio hyn, wrth inni ddeisyfu ei gwmni yng nghanol ein treialon presennol.
Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd, Arglwydd, ai dyma pryd rwyt ti'n mynd i ryddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Ateb Iesu oedd, Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi threfnu. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb, yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yn ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd i godi i fyny i'r awyr o flaen ei llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas, a diflannodd o'i golwg. Tra roedden nhw'n syllu i'r awyr yn edrych arno'n mynd. Yn sydyn, dyma ddau ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth i hymyl nhw a dweud, Chi, Galileaid, beth ych chi'n neud yma yn syllu i'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthoch chi. Ond yn union yr un fath ag y gweloch e'n mynd, bydd yn dod yn ôl eto.
Beth am eiriau'r Arglwydd Iesu o Efengyl Ioan yn y cyfnod rhwng yr atgyfodiad a'r esgyniad? Mae fi yw y ffordd. Heb ffordd, all neb gerdded. I deithio a cherdded ymlaen, rhaid wrth ffordd. ac mae bywyd dyn ar y ddaear wedi chyffelybu i daith. Teithio ymlaen rydym, neu ar daith rydym. Yn y Testament Newydd, fe gawn y neges yn glir fod y Brenin yn gwneud ffordd i ni. Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist, meddai Pantycelyn. Y ffordd o ganol y byd i ganol y nef. I bererinion fel ni, dyna dda fod ffordd ac yn gelwid cyn hyn, wrth gwrs, yn bobl y ffordd. Mae fi yw'r gwirionedd. Heb gwirionedd, all neb gredu. Heb wirionedd, dim ond celwydd sydd. Un gair cyfystyr â truth yn yr Oxford Dictionary yw quality. Pan mae dyn yn prynu siwt, mae rhedeg i fysedd dros y brethyn. Pam? O, mae deunydd para yn hwn. Profwch chi Iesu Grist, ac fe welwch fod deunydd para ynddo. Quality. Iesu Grist, ddoe a heddiw, ac yn dra gywir. Diolch am un sy'n wirionedd, un sydd â quality ynddo. Fy enaid cred yn hwn, hyd byth saif croesbren draw, ac ni ddwg angau, ni ddwg bedd ei blant o'i gadarn law. Myf yw'r bywyd. Heb bywyd, nid oes ond marwolaeth. Hynny yw, Iesu yw y bywyd. Fel arfer, gan farwolaeth mae'r gair olaf, a phobl heb obaith fyddem pe bai hynny'n derfynol. ond mae hwn sy'n credu ynddo ef yn gallu dweud, O angau, pa le mae dy golyn? O fedd, pa le mae dy fuddugoliaeth? Pan ddaeth yr eglwys fore i Ewrop, fe ofynnodd y Groegwyr a Rhufeinied, Beth sy'n gyda chi gynnig nad yw gennym yn barod? Yr ateb bob tro, Iesu Grist, yn arglwydd ac yn waredwr. Nawr te, mae yna dri o bethau sy'n wir am bob ffordd. Ac yn wir am y ffordd yma. Mae yna gychwyn, mae yna ddechrau iddi. Ym mhe mae ffordd y bywyd yn cychwyn? Dywed yr esgob templ ei bod yn cychwyn wrth ein traed. Mi allwn ni enwi tri o leoedd, tri o lefydd, mae'n hawdd iawn cael ein traed ar ffordd y bywyd ynddynt. capel. Dyna chi un. Cafodd miloedd yma yng Nghymru eu traed ar ffordd y fywyd mewn capel neu eglwys. Rheswm digonol yn ddo'i hunan dros fynychu oedfa ar ddiwedd y cyfnod yma. Fe aeth nifer yn ddifater am fynychu oedfa yn anffodus. Chi'n cofio'r stori yna am yr ysgrifen ar wal yr eglwys? Dwi'n siŵr os tawn yr Alban oedd e. Pan gest dy eni, daeth dy fam â thi yma. Pan briodaist, daeth dy wraig â thi yma. Pan gei dy gladdu, fe ddaw dy gyfeillion â thi yma. Pam na ddoi di yma dy hunan weithie? Dwi'n hoff iawn o'r, o'r sgrifen yna. Yna, wrth gwrs, cartref da. Sawl un a gafodd ei draed ar y llwybr iawn mewn cartref da. Dwi'n ofni er bod gyda ni gymaint o dai erbyn hyn yn ein gwlad. Mae prin iawn yr ydyn ni mewn cartref. Onid ffordd y bywyd a wna ti yn gartref? Yn drydydd, cafodd llawer gychwyn yn ddiogel ar y ffordd mewn cwmni da. Mi fyddwch mewn cwmni da ar aelwyd yr eglwys. a diolchwn fod yn ein tir o hyd bobl dda a chwmni da, a'i gwna hi'n hawdd i eraill gael gafael ar ffordd y bywyd. Wel, dyna gychwyn. Mae yna gyfeiriad i'r ffordd, a pob ffordd yn arwain i'r rwle. Ond er hynny, cofiwn fod bendith i'w chael o fod ar y ffordd yma. Pe na bai honno'n arwain i unman o bwys, Nid cyfrwng yn unig yw ffordd y bywyd, ond nod, a diben ynddi hun. Onid yw'r bardd yn meddwl felly am y lôn goed, Ni lan na thref nid arwain ddim, ond hynny nid yw ofi dim. Roedd cael bod ar y lôn goed yn fendith ynddi hun. Felly hefyd ffordd y bywyd. Cael troedio hon, ar idd flas ar fyw i ni, ac ystyr i'n bywyd. Yn olaf, mae yna gyrraedd iddi. Ac mae'r cyrraedd hwnnw tu draw i'r hyn a welwn ni. Mae gormod o lawer o farwolaethau wedi bod yn ystod y misoedd diwethaf yma. Ac ydy, mae marwolaeth yn ben draw i bob ffordd sydd gennym ond i ffordd y bywyd. Fe a honno ymlaen drwy'r bedd i fywyd llawnach, a chyfoethocach. Da o beth fyddai ni gofio geiriau Thomas a Kempis, Heb y ffordd, does dim symud. Heb y gwirionedd, does dim gwybod. Heb y bywyd, does dim byw. Mae'r neges sy'n dilyn yr atgyfodiad yn rhoi nerth a grym i ni, ac yn llawn llawenydd. Fe ddaeth yr Iesu a llawenydd i'r disgyblion wrth sefyll ar lan môr Galilea. Fe ddaeth a llawenydd i'r ddau ar y ffordd i Emaus. Rhoes y Crist byw gyfeiriad i fywyd yr un ar ddeg, ac fe roes fywyd hefyd i'r ddau ar y ffordd i Emaus. Mae'r Iesu'n fyw ac yn mynd o'n blaen ni, mae e gyda ni, byth mwy. Meddai CS Lewis, I fyd melancolaidd a diobaith daeth Iesu a llawenydd Duw, llawenydd na allai'r un arall ei gynnig na'r un arall ei ddileu. Mae'r rheina yn eiriau ni'n cofio yn ystod y cyfnod hwn. Chi'n clywed ambell un heddi yn datgan yn bod ni'n hen ffasiwn iawn, am bod ni'n mhell ar ei hôl i. cyhuddir yr eglwys nad yw i wyddyt. Ond y gwir yw bod eglwys y Crist byw a head of it. Rwyf yn myned o'ch blaen chwi. Nid ein cyfnod ni sy'n gadael yr Iesu ar ôl, y dde sy'n ein gadael ni ar ôl. Trychineb yr oes hon yw ei bod hi yn rhy hen ffasiwn yn y pethau sy'n cyfri. Mae dynion o hyd yn credu mai hwy sy'n ddoeth a deallus, ond i ni mor bell ar ei hôl hi. Y mae e fe ymhell o'n blaen ni. Mae gyda ni neges. Mae'r Iesu yn fyw ac yn myned o'n blaen ni. Mi gychwynnais trwy sôn am ddringwr, a dwi'n dychwelyd at ddringwr arall. Mi welais i'r raglen ar y teledu yn hwyr un noson ychydig cyn y Pasg ryw dro. Myfyrdod, cyn yr ŵyl dwi'n meddwl oedd e. Ar y rhaglen, roedd dau yn dringo craig neu glogwyn. Un yn arwain, yn marcio'r llwybr ar wyneb y graig, yn rhoi math o fache neu hwcs i'r rhaff ac yn gwneud y ffordd yn haws i'r un oedd yn dilyn. Ond nid neges o gysur ddylai'r neges yna fod i ni. Ond y drwg yw, mae cymaint yn anwybyddu'r bache, yn anwybyddu'r hwcs, yn crwydro oddi ar y llwybr diogel, y llwybr a baratowyd, gan feddwl y gallan nhw ffeindio ffordd well i hunain. O'ch chi'n gwybod beth? peth peryglus yw crwydro oddi ar y llwybr diogel ar unrhyw glogwyn. Ie, mae angen rhywun i fynd o'n blaen ni. Rhywun sy'n rhoi hyder yn y daith i ni. Mae ansicrwydd am yfory yn codi ofn yn fwy heddiw nag erioed efallai. Ond, i ni yr ymddiriedwyd y neges bod y gwaredwr wedi mynd o'n blaen ni. Yr atgyfodiad buddugoliaethus oedd cymal cyntaf dyrchafiad ein Harglwydd a'n Gwaredwr. Yr esgyniad oedd yr ail gymal, yr eisteddiad ar ddeheulawr Tad yng ngogoniant y nefoedd oedd y trydydd, a'r ail ddyfodiad fydd y cymal olaf. Oherwydd ffaith yr esgyniad, aethom i brofi realiti Duw yn ein bywyd, trwy berson yr Ysbryd Glân yn gweithio trwy gyfrwng moddion gras. Byddwn yn dyfalbarhau tan y diwedd, oherwydd bod Crist yn ein cynrychioli yn y nef. Ac mae popeth sydd angen arnom i gyrraedd y nef wedi'i warantu yn Iesu Grist y cyfiawn. Mae hwnna'n neges gwerth ei rannu ym mha fodd bynnag achos beth bynnag fydd dull ein rhannu yn dilyn y cyfnod yma, yr un fydd y grym, a'r un fydd y llawenydd. Ac o sôn am ddull, mae'n teimlo weithiau ein bod ni'n ein eglwysi fel tîm rygbi neu tîm bêl-droed sydd yn dal i ddefnyddio'r un hen dactegau, a bod ein chwarae wedi mynd yn ddiflas i wylio. Mae'r cyfnod yma, Er ein bod wedi colli'r cyffyrddiad cymdeithasol, mae'n wir. Mae wedi'n gorfodi i ddefnyddio tactegau newydd, i chwarae mewn modd mwy dyfeisgar, ac mae'r dorf wedi cynyddu. Rhaid i ni ehangu'r weledigaeth yna pan ddaw'r cyfnod anodd mae ben, gan gofio bod llawenydd yn ein neges, a bod gennym un sy'n eiriol ar ein rhan gyda'r Tad. Nid yn unig dangos y ffordd y mae Iesu, ond cyd gerdded y ffordd gyda ni. Pa gwmni gwell gewch chi? Yr wyf fi yn myned o'ch blaen chwi. Gadewch i ni weddio. Arglwydd Iesu, deithos dim byd i fod yn agos ato. Esgynnais di'r gogoniant er mwyn dod yn nes ato. Nid wyt wedi dy gyfyngu gan ffiniau'r amserol. Rwyt ar gael i ni, ac yn ein mysg bob amser. Erfyniwn arnat ti ddangos dy hun i ni, yng nghanol ein tristwch a'n horiau o gyfyngder. Diolch i ti am arwain y ffordd, am fyned o'n blaen. Mae'n fraint dy gydnabod yn arglwydd ein byd, ac arglwydd ein bywyd. Llanw ninnau fel dy ddisgyblion gynt, a grym a nerth yr Ysbryd Glân. Arglwydd, gofynnwn am dy faddeuant am gamwyddau'r gorffennol. Rhoi ni wroldeb i ddelio gyda heddiw, a gobaith i wynebu'r dyfodol. Bydd di gyda ni bob amser, i'n cynnal a'n cadw. Dyrol o lawenydd yn ein crefydd a sicrwydd yn ein haddoliad. Gweddïwn am i'r Ysbryd ei meddiannu fel y byddai'n haddoliad yn deillio o galon lawn am dy ryfedd a'i oni tuag atom. Dyro i ni flas ar bethau'r Ti, nawr, ac wedi ni ddychwelyd i'n haelwydydd ysbrydol. Diolch i Ti am y modd yr ydym wedi addasu. Diolch am ddangos ffyrdd newydd i ni draethu y Gair, a rhannu dy neges. Diolch am y gynulleidfa newydd sydd wedi derbyn o Thras. A diolch am y defaid sy'n dychwelyd i'r gorlan. Diolch o fendigaid Iesu am drechu angau ac uthr, ac esgyn i'r uchelder, gan fynd i mewn i'r nefoedd yn fuddugoliaethus. Diolch am fyned o'n blaen. Mae hwn yn gyfnod llawn ofn a phryder. Rho dy fendith arno, ac arwain ni drwy'r dyffryn tywyll yr ydym yn brofi ar hyn o bryd. Cryfhau ein ffydd, arwain ein meddyliau, a thro di ein nos yn ddydd. Ie, aros gyda ni, oherwydd mae tywyllwch ein nos yn troi yn olau dydd yn dy gwmni di. Rwy ti yn deilwng o'n gorau i ni, ac yn llwyr deilwng o'n teyrngarwch ac ymroddiad. Maddau ni os ydym wedi damau. Maddau ni os ydym wedi blino. Maddau ein hanobaith ar adegau, a dangos dy fawredd i ni. Ar adegau anodd mae dyn angen cyfeillion, a gwn pa le mae'r cyfaill gorau. I thwylo di rydym yn ymddiried ein presennol a'n dyfodol. Gofynnwn i ti ein defnyddio, yn ôl dy ddymuniad di.